Yɛkyeakyea yɛn ahwɛfoɔ nyinaa baabi a wohwɛ yɛn firi biara ae Sangor TV wohyia yɛ sei deɛ a na wahyia Nubena nhaban ne emu tumi. Yɛn na nhaban ne nnunsini ne ɛɛ nnubena kasa a yɛte. Ɔhemmaa akyerewa a yɛ din a megye so. Ahemmaa mu nyinaa ka akyire. Me ho reha kyɛ mpanimfoɔ no nti mesrɛ wo wonsɔskraibe a sɔskraibe na hyɛ m'adɔfoɔ nso nya bi nhwɛ. Mayazi Herbal and Spiritual Center wɔn nso na ɛresɔ yɛn asene no daa ne daa nyinaa yɛte bi de dwumadie yi ba mfenamam ma wohwɛ bi. Wobɛbisa sɛ, Deɛn na wɔyɛ? Aane, wɔhwɛ mmarima ne wɔn mmarimayɛ ho nsɛm, ne mmaa nso ne wɔn mmaayɛ mu nsɛm. Na stroke, pressure, diabetes deɛ, yɛmfa mfa no afikyire. Ɛna sunsum mu nnwuma nso, ɔdi ho ntintiman paa. Nti mesrɛ wo, number a ɛda screen so no, wobɛtumi afrɛ na wo ne Mayazi Herbal atwetwe nkɔmmɔ. Na na yɛrebɛdi nkɔmmɔ, ɛno nti yɛrebɔ afini Dɔkta. Dɔk, yɛkyea wo. Apom. Yiw, saa nguan dɔhwɛfo nso nyinaa da wo ase sɛ wobue wɔn ani wɔ tete nsɛm ho. Ɛda wɔn nso ase sɛ wonya mmere na wɔhwɛ na wotie, na wɔhyɛ video no na afoforo nso nya bi yɛ dɛn? Hwɛ. Mikyia wo nyinaa. Nyankopɔn nhyira mo. Nea mɛka ne sɛ, Complaints a menya no, na m'adwene sɛ mɛfi ase ara yi akyerɛkyerɛ y'akyidifoɔ. Mm, biribi te sɛ, um, taa nya complaints sɛ uh, obi de me ka. Obi de me ka. Ɛna aka ɛna ayi, obi de me ka si ne ade. Mhm. Ɛna me de obi wɔ adwuma mu. Ɔtwitwa me nantin, ɔtane m'ani. Okay. Ne wɔ adwuma mu ne ade. So that's it. Mm. Uh-huh. Nti mekyerɛ. nneɛma mmienu. Nnɛ, mekyerɛ sɛ wo ne obi wɔ adwuma mu na ɔtane w'ani a, ɔkwan bɛfa so abrɛ no ase. Anaa wobɛma no ɔno akɔ na woatena hɔ. Ɛna afei nso, sɛ obi de wo ka a, ɔkwan bɛfa so a wobɛtumi agye a ɛno no ɛno de woyi no mfi anaa woma no ho nyɛ ne yaw te sɛ deɛ wobɛyi nsu abɔ dua no ɛno mmɔ dua no nti nea wopɛ wɔ mu no aha Sɛ wo ne obi wɔ adwuma mu na ɔteetee w'abrabɔ a, kyerɛw onipa no din gu pepa fitaa so sei, na pɛ sedeɛ, cowries, mmaako mmaako five na fa gu so. Ka wo nsɛm nyinaa gu so. Kɔpɛ nsu a ɛtene na fa hyɛ mu. Hwɛ w'akyi na kɔ fie. Saa nipa no, wobɛfiri adwuma mu ma watena hɔ. Obi retwitwa obi nanti wɔ n'adwuma mu a, kii bi a na so wɔ ho. Ɔtɔ ne kyɛw. Obi nso de ɔka no asɛ ɔsɔ ntua a, anaasɛ wɔyere na ɔbɛpɛ bose a anaasɛ yi na akɔ ebi wɔ hɔ a, wɔbɛpɛ turmeric ne mm. powder no na wɔde nsuo akra fa na ayɛ paste na wakɔpɛ Adwene dua. Adwene dua. Aha, adwene. Ayi wɔfrɛ no adwene na wɔde ayɛ pencil. Te ase na aka no yɛ. Na wapɛ pepa. Wode dua no wosisi ano te sɛ pencil no bɔ ayi paste no mu a turmeric ayi na wayɛ no a ɛna wode bɛyɛ ink ma menkyerɛ wo. Na wode akyerɛ nipa no din agu pepa no so. Wowie a, tumeriki no, fa ahoma tuntum fa bɔ tumeriki powder no mu na ɛnyɛ ho paste no mu na ɛmforɔ ho, like wo painti no na ɛnyɛ nyina. Wowie a, fa saa ahoma no kyekyere pepa no sei. Wɔkyekyere no cross form na ɔkasa. Gye me sika within three days, within sei na kasa. Wowie a, fa saa paper no kɔhyɛ nsu a ɛtene mu. Ɔde wo sika bɛbrɛ wo. Hmm. Simple. Wɔyɛ simple. Kyerɛkyerɛ nneɛma a ɛbɛn wo a ɛyɛ simple simple bɛtumi ayɛ. Afei wo sikasɛm nkɔ yie. na wopɛ sɛ ɛnkɔ soro a, ɛno nso mesan kyerɛ. Baabi a wotɔn ade a wode sika gu no, bɔ mmɔden na pɛ pɛprɛ five, cowries five, kyekyere wɔ ntoma kɔkɔɔ mu na fa to baabi a wode wo sika yɛ dɛn hyɛ no. You get an increase. Wonya sedeɛ five. Ɛna pɛprɛ. Yeah, five. Five, okay. Okura kɔ ebi. Na wakyekyere ato ntoma kɔkɔɔ mu. Yeah. Mm. Aha. Oba bɛda ma se akyire. Tia. Mm, wei de tia wa. Tia pɔn. Mm, tumi dwana gya wo. Nyankopɔn ka wo. Hyɛ video no. Na ayi na ma kyerɛ na wokɔɛ no. Wokɔ da nka na wabrɛ ɛnɛ yɛn kɔmɔ no ɛtia nti ɔdɔfoɔ yɛntɔ adeɛ ɛnsɔ so ɛ na ɛneɛ dɔkta aboa yɛ ama yɛda aka yi na yɛde aseda piesie ɛma ma yɛadze herbal and spiritual center ɔno na ɛde nnupa bi abɛdwa so sɛ kiki men ɛna mr five ɛn Ne nnuro no deɛ gyanim, ɛyɛ pure anubena na yɛde ayɛ. Ɛna yɛsan wɔ agya du bitters, ae bitters awiei na ɛnni hɔ a bitters biara ka dan mu no. Enti mesrɛ wo sɛ wo barima su a, anaasɛ wo barima mu ɔmmerɛ, wonya agya du bitters yi bi di a, na neɛ wobɛbɔ adwuma no w'awurawura amee ama wammu. Enti baabi a wohwɛ yɛn firi biara, wofrɛ a yɛde bi bɛba abɛsom wo.